Nilqakom għal programm ieħor politiko. Illum ħankunu wkoll live fuq it-TikTok. Ġewwa l-istudju miegħi illum nilqa' l-Sur Matthew Vella li ħajkun kandidat mal-Partit Nazzjonalista ġewwa l-Mellieħa. Ringrazzjak qabel kollox tal-qajt l-istedina tagħna. Matthew, tgħidilna xi ħaġa fuq hekk? Mela, l-ewwel net grazzi tal-istedina Melkim. Jiena għandi 44 sena, noqgħod il-Mellieħa, għalhekk ovvjament riġt għal Mellieħa. Ili nallem 23 sena bħala l-lim il-ħandaq, għal-qormi. Ili daqstant snin noqot il-Mellieħa. L-interessi tiegħi ivarjaw ħafna l-iktar niffukati huma fuq is-safar, kultura, estetika, nħobb naqra ħafna, ambjent. U ovvjament issa il-politika. Tizzit naqxieju. Relativament ġdid għal dan il-qasam, pero dawn l-axħar snin eh, bdejt nara fej qabel kontna iktar mux plaċ, tumma neutrali. Jow jaddi kollu.
Il-politika, daw l-axħar snin bdejt nara li il-politika wara kollox tista' toqtok fin-laħam il-ħaj. u ddeċidejt nagħmel dal-pass. Mela, din hi ovvjament l-ewwel darba li ħireġ għall-politika inti. X'waslek biex toħod din id-deċiżjoni għax ovvjament mhix waħda faċli. Għax toħodlok ħafna ħin,
ġieli tajjir li ma jkunx jagħmel sens u ħafna affarijiet. Ekku, għal grazzja tal-la sissa ma wasal. Għax għadek ġdid. Għax għadek ġdid l-immaġina. Irrid nagħmel eh, konfessjoni, fis-sens li jiena qbad il-mara kienet taf li kont qed niġi approċjat mill-Partit Nazzjonalista għal diversi xhur biex noħroġ għal politika u mir-risposti tiegħi għal bidu kienu dejjem naqa' vagi li issa naraw hekk. Imbagħad ġie STUNO, bat tlettilhom iva mingħajr ma konsultajt mal-mara l-ewwel ġifieri. Mela jidilha sorry hu. Żgur, insomma, qed tibża' xi rinfaċċa tieli, rinfaċċa tieli ġifieri, imma insomma, issa ġifieri qiegħda tissapportjani ħafna m'għandix x'ingerger. Kif diġà għedt, eh, bdiet tolqotni fil-laħam il-ħajja l-kwistjoni, tipo noħroġ barra mill-bib tad-dar, u nsib munzell karti, ħmieġ, għala? Għax ma jiġix il-kennies. Insur bil-karozza, it-toroq dejjem magħluqa. Meta meta jingħalqu tinduna, meta ħajt lestew Ma taf. m'għandekx idea.
Jien naf tara pereżempju il-planning policies. Kollu mkien, kulħadd jagħmel li jrid, jiġi dak il-kuntrattur jagħlaqlek it-triq bla ebda spjegazzjoni, ġieli anke bla permessi, għalkemm fil-każ fejn qed ngħidlek jiena il-permessi kienu jkunu hemm, imma ġieli ngħaddejt minn toroq fil-Mellieħa, ġifieri hu qabbad u għalaq it-triq u infurzar ta' xejn. Ġifieri dawn huma affarijiet kollha li jolqtu ċ-ċittadini ta' kuljum. Jien naf pereżempju timxi sempliċement fuq bankina, jessa jiena għadni relattivament naqas żgħir, ġifieri l-bankina billi tkun naqas dingata lili mista taqla' li xi problemi kbar. Imma tista' toħodha l wiċċek, jekk tkun anzjana jew bniedem diżabbli. Ħafna weġġgħu. Eh, eh, ġifieri eh, jiena anka il-kunjatu tiegħi ma joqgħodx il-melliħa, weġġa' fuq bankina żdingata, ġifieri Dawn huma affarijiet li kollha tgħid li kollox politika allura Sfortunatament il-politika qiegħda tolqot ħafna il-ħajja ta' ħafna nies u f'ħafna aspetti differenti. U allura iddeċidejt li eh, kif kemm il-darba qed ġifier anke fuq programmi oħra u meta ġiel intervistawni. Inti għandek tliet options. f'ħajtek f'dan l-ambitu jew toqgħod gerger u teqret fuq Facebook u tikkummenta imma dak it-gergir ma ma għandi dubju kemm ħajamel effett uħoss. Jew tivvota il xi ħadd ieħor kontra dak li il-partit li xebbek jew nkella tidħol għalija inti. Issa, jiena naħseb l-iktar mod effettiv kif stajt eh, għal-grazzja tal lana skola għandi, il-sini itini u koll. U għallura d-deċidejt niprofa. Issa, mbatt jekk niġi elett, naraw. Ma għalmenu provajt. Jiena eh, tipo jattajjini, pero hija esperjenza sabiħa, ħafna. U nitla, nitla, jekk nitla ħjar ovvjament. Imma jekk ma nitlax ngħid għaddejt minn esperjenza sabiħa. Provajt l-almu tiegħek. U provajt, ġifieri noħodha kif tiġi. Inti Vodri, jekk ħadd tkun elett, sewwa qed nifhem sew ħa taħdem eżempju fuq il-planning li fl-aħħar mill-aħħar suppost sens komun. It-toroq, jalqu tliet toroq mill-istess bnadi id-dur li hemm law. U li qed narawha kważi f'kull raħal, imma ovvjament inti raħal tiegħek il-Mellieħa. Taħseb li U alright, Malta qatt ma konna qisna famużi li għandna xi planning tajjeb u long term, però donnu dawn l-aħħar ftit snin l-affarijiet gravaw bil-kbir. F'għodu li kieku tkun taħseb trid taħdem fuqha, il-planning bħala Kunsill. Ifhimni, kemm tista' tagħmel planning fil-Kunsill minħabba l-fatt li ħafna mill-saħħa tal-, kif taf sew, Ħafna mis-saħħa tal-Kunsilli Lokali ġiet meħuda u ġiet imqasma fuq l-entitajiet differenti tal-Gvern. Sfortunatament, kemm tista' jagħmel il-Kunsill Lokali huwa limitat ħafna. Però inti dejjem tista' għad baqa' xi mansjonijiet li tista' tagħmel u dejjem tista' tagħmel ukoll pressure fuq l-entitajiet. Naqgħad traffic management aħjar, pereżempju tara li għall-argument ma ħarġux issa u dan joħroġhom il-kunsill ġifieri, jiena kemm il-darba kilta fil-melliħa, ngħaddi mit-triq tas-soltu, hemm trakk, all right, m'hemmx tagħmel, mela ħa ngħaddi mit-triq l-oqra. Ngħaddi mit-triq l-oħra, it-triq magħluqa wkoll. U ma jkun hemmx komunikazzjoni laqgħa.
Da xi pjanaru, hija Di sempliċi mappa tagħmel mappa tgħid hemmhekk magħluq għallum, hemmhekk magħluq għallum. Mela kif se jgħaddu l-karozzi? Ġifieri dan għad traffic management. Mhux affarijiet li jiswew flus laqgħa. Ġifieri naqa' sens komun ġifieri, jew inkella għandna problema oħra jiġifieri ippjanar dwar per eżempju kif se tqassam il-kuntratt, il-kuntratti kif se timxi waqt tiġru warajhom. Il-kuntratturi per eżempju maħniex qegħdin nixprunaw biżejjed biex naraw li jagħmlu xogħlijiethom sew. Issa meta ngħid il-kuntratturi, ehm, qed ngħid jiġifieri l-kuntratturi pereżempju tat-tindif jew tal-maintenance u x'affarijiet dawn. Jiġifieri dawn huma kollha aspetti li jiġu mill-kunsill, għandu jagħmilhom il-kunsill da, imma forsi mhumiex qed isiru mill-aħjar li jista' jkun. Issa, ovvjament, naf li għaddej b'ħafna xogħol fil-kampanja, kif qed tħossok sejjer u waqt li qed tintaqa' man-nies ovvjament għax da parti minnha. Ara, jiena kandidat ġdid, mela t-triq tiegħi kollha t-telgħa u naħseb anke nixxabbat mal-irdumi, jiġifieri xi kultant inħossni. Nagħmel kemm nagħmel, qatt mhu biżejjed. Inħossni inħossha kemm jiena personalment u nħossha anka minn eh, li jgħidu li ġifieri em, ċerta membri biktar esperjenza jew MPs li għadin jisna tipo em, jigrumjawna Tim, għal ġetti, politika flimkien. fl-istess tim u jgħidu l ma ma jgħidu li ġifiri l-minet namel xejn, ta' assolutament jgħidu li proset imma rridu namlu hekk issa, rridu namlu hekk ġifiri din hija an approach. Dejjem titgħallem, mhux hekk. Hija tela għalija, ġifieri. Però minn nis li nkellem naħseb ħadd ħadd ġifieri feedback pożittiv ra ma nistax ngħid li kelli xi eh, kostitwenti eh, minn tal-raħal ġifieri jew nistaqmel li ħin insomma li affaċċaw wara kollox jiena kandida ġdid ġifieri dik il-vantaġġ tiegħi jiena jekk saru xi żbalji mill-Kunsill Lokali qabel jiena teknikament m'għandix tort. Għax jiena ġdid. Ġifieri dik hija pożittiva vantaġġ għalija. Issa ovvjament sta Għalija li nipprova nikkonvinċi, u sta ovvjament għall-eletturi biex itellgħuni. Mela, e, waqt kampanja jiġru diversi affarijiet ġieli komiċi jew strambi. Għajt ma xi ħaġa s'issa kemm ilek. Mhux ħafna, ma żewġ kelli żewġ okkażjonijiet partikolari li kienu naqa' tadda. Per eżempju, darba minnhom konna din nagħmlu l-house visits U kienet waħda mill-ewwel house visits li għamilna. U allura jien kont għadni minix magħruf ma li ma tipo ma kienux jafu n-nies ħafna minn jien sewwa. Forsi jafuni minn wiċċi ma ma jafux ma li ma parti tħireġ. U daħlu, konna tħanna ġo abitazzjoni, insomma tinkellmu l-sidin hemmhekk u sa tant kellna persuna jattejna bdiet tħabbat il-bibin l-oħra biex jilħu joħorġu n-nies. U ħarġet persuna mill-ġar ta' dal persuna qed inkellmu. U dan mal-Irani sellem li ġifiri, u għet ikellimni, u jisu jieħu pjaċir bija li ġejna nkellimu, u jien għatlu tipo, għatlu s-saniġu nkellmu, kax eh, l-oħrajn għadhom ġewa, konta li kienu waslu biex jikkonkludu, u għek kif ħarġu, ovvjament, l-oħrajn l-MP speċjalment malli rom da u beda jbiddel il-kuluri u beda joqmos u beda fil-li literalment kien jisu għet jorok ideħ li ġejn e- e- e- kelmu fil-li f'daqqa wahda da kellu ħafna xjamel u beda jgergel li għet naħlu l-ħin u U beda jgħidilna hawnhekk din hija triq laburista m'għandkom għalfejn tkellmu l ħadd ħadd ma jridkom u x'naf jien insomma għamel plejtu sħiħ insomma. Aħna ma tajniex kasu seta' baqa wara daħal ġewwa sabbat il-bieb għat wara t-tieqa beda jagħmel it-telefonati ma nafx seta' il-min seta' jagħmel it-telefonati għax ma konna nagħmlu xejn illegali insomma u kienet pjuttost tad-daħaq. Oħra li ġrat li kienet il-post tax-xogħol tiegħi eh, jiena għallim u minix fl-iskola li għanna għanna naqa kazijiet naqa bsin ta' tfal, imma kelli ġi studenti partikolari li qabel kienu jgħatu ħafna trabil u Biex naqtagħha fil-qasir x'ħin saru jafu li ħireġ għall-politika daw inbidlu mill-lejl għan-nhar. Tajjeb, almenu ħadmet għal xi ħaġa. Meta ngħidlek li ġifieri filli ikunu jridu jaqilbu d-dinja għax ħa tibda l-lezzjoni għax ma jridux joqogħdu għal-lezzjoni jew iridu jmorru t-toilet jew hekk f'daqqa waħda persuna ġdida letteralment, ġifiri bil-qeda, attenti, orrajt, il-ħonk baqgħu ma jsirux, imma almenu imma almenu l-attenzjoni kienet edem. Kien edemmek.
Issa kif attenti enti għallim. Taħseb li l-edukazzjoni fil-pajjiż għandha rwol minn aspett politiku? Fl-aħħar mill-aħħar. Ifimni, jiena naħseb l-edukazzjoni hija importanti ħafna fis-sens anke jekk tara sempliċiment il-mod kif il-Maltin iħarsu lejn l-ambjent. L-ambjent il-Maltin minn issa ngħid kulħadd issa, right? Ma ġekk ovvjament.
In ġenerali, l-ambjent il-Maltin iħarsu lih bħala xi ħaġa li nara s-seniħu minnu, xi ħaġa biex niżviluppah, xi ħaġa biex narmi ż-żibel tiegħi mod illegalment ħaġa li qatt ma fimta għax illum il-ġurnata bulky refuse il-collection tiegħu u għabxej jiġi kwara l-bib tad-dar ġifieri ġieli rajt sitwazzjonijiet estremi nħobb nagħmel it-trekking. Trekking eh, eh, mor trekking u nieħu ritratti tan-natura ġifieri. Ma ġieli tkun ilek miexi 20 minuta mill-eqreb triq u ssib darba minnhom sibt microwave, ġifieri ma kienx hemm laqqas modija. Ma kienx hemm laqqas modija. Ġifieri da dan il-persuna possibbli qatt jimxi fix-xari, f'nofs ix-xari da qed ngħidlek. Qatt jimxi f'nofs ix-xari biex iħalli microwave hemmhekk meta tista' mill-ċempel ma ġarek iċ-ċempel u jieħodulek. U hemm ukoll aspetti oħra importanti, pereżempju li inti tkun kapaċi tixpruna x'qed jgħidu il-politiċi il-politiċi mill-partiti differenti u l-kandidati indipendenti u tixtar jekk dan u x'qed jipprova jidħaq bik, jekk dan qedx jgħid xi ħaġa u s-sena l-oħra għamel xi ħaġa kompletament differenti. Tista' ukoll ovvjament f'każijiet estremi kapaċi taqra għax hawn nafu li hawn min mhux kapaċi jaqra, allura kif inti qed tesprimi l-opinjoni tiegħek jekk m'intix kapaċi taqra tgħidli għax forsi jara l-medja. Imma kemm hu x'sinjal ta' intelliġenza u li dejjem tara l-medja tal-istess partit. Inti tittara sorsi differenti u toħroq l-assessment tiegħek. U biex nikkonkludi dwar dir-risposta, Naħseb ir-risposta kemm hija importanti l-edukazzjoni nistgħu nħarsu lejha ġwar dwar xiex ġara din il-ġimgħa. All right? Jien għalija huwa għaru każa li bniedem bnedmin li kien huma mixlin b'ċerta tip ta' korruzzjoni għandek ħafna kaxxi ta' provi, minn għalija 72 kaxxa provi qed nitkellmu. U mmorru nifirħu bihom u nidilizzawhom u nagħmluhom l-alla tagħna meta hemm provi ċari li juru li kien hemm xi ħaġa ħażina għaddejja. Issa forsi ma kinux ħankun moderat. Forsi mhumiex ħatja tal-akkużi kollha, imma ta' xi ħaġa ħatja żgur huma. U mmur nifraħ bihom meta daw serquni mit-taxxi. Jisu rridu nidolazzaw il xi ħadd dejjem bil-fors. Jien ħaġa ngħid.
F'pajjiż normali, ċivilizzat, demokratiku, fejn nies huma edukati, tara d-differenza minn Malta. L-Iżlanda meta ħarġu l-Panama l-iskandlu tal-Panama Papers, all right, il-Prim Ministru tal-Iżlanda kien imsemmi fil-Panama Papers. Fi żmien ġimgħa rriżenja. Ara kemm ilna għaddejjin minn dak iż-żmien lil hawn u fuq il-każijiet tal-vitals. U riżenji, alright, ftit li xejn, kien hemm ċerti politiċi tal-Labour li għamlu, min nista' nsemmi ismijiet sewwa, li għamel għalija deċiżjoni kuraġġuża li jirriżenja, imma l-maġġoranza. Għamlu Anzi.
Mela, semmej daqxie inti eh, l-ambjent. Enti taqbel, speċi asna f'kemm minna il-sena nisimaw li rridu naħduħsib l-ambjent u ħanamlu multi kbar għal min jarmi u għek, pero donnu namlu ġimma ġimate u jarġa kollox. U għarġajna t-naraw ħmieġ eccessi f'kullum kien. Enti taqbel li min jarmi b'mod regolari eżempju barra kif għadek kif semmejt, microwaves, fridges, minn kollox, ikun hemm multi tajbin voldiri qawwija eh, biex fl-aħħar mill-aħħar l-ambjent tagħna eh, nibżgħu għalih għax ma jistax ikollok nies iħamġu u ħadd ieħor imbagħad imur joqgħod volontarja tiġbor il-karti eh, u s-sigaretti.
Mhux hekk?
Le, jiena assolutament naqbel jiġifieri li jkun hemm multi iktar ħorox fuq l-illegal dumping. Ir-raġuni hija sempliċi. Number one, il-saħħa tal-bniedem jiddependi fuq is-saħħa tal-ambjent. Jekk inti għall-argument qed tarmi affarijiet ripleliqi, All right, da se jiġri. Daħa tagħmel ix-xita u jekk għandek oġġett elettroniku, karozza, whatever, all right, dan ħa isaddat l-oġġett, ħa jibda joħroġ il-kimika minn ġo fih il-heavy metals, da ħa jmur fil-ħamrija, il-ħamrija għandek il-bidwi ma' ġembek qiegħed jiżra l-elejjel, Sewwa, l-għelejjel ħa jassorbu dawk il-heavy metals, inti tmur tixtri kaboċċa minn għalik qed tiekol xi ħaġa bnina ħalli, alright, tmur aħjar għas-saħħa u tkun qed tieħu xebgħa kimika li ġiet minn oġġett Minn traskuraġni ta' ħadd. Minn traskuraġni ta' ħadd ieħor, ġifieri naqbel. Imma dawk il-liġijiet fil-verità jeżistu. Mhux problema. Il-problema hija, all right, l-infurzar li ma jeżistix. Ħanejdlek, tkun taf kemm għandna bżonn infurzar f'dal-pajjiż dwar l-ambjent, meta tara li għandek nies li jivvolontorjaw biex jagħmlu dan ix-xogħol. All right, per eżempju, rager units. Ir-ranger units mhumiex issekondati vera, mhumiex uffiċjali. Da, d- din dan huwa sintomu li, li daw in-nies qed jagħtu ħinhom, jagħmluh barra minn ħinhom, all right, jagħmluh bla ħlas. U qed jagħmlu dan it-tip ta' xogħol, jirrappurtaw, alright, jirrapportaw l-legalitajiet, juri kemm m'għandniex infurzar tajjeb hawn Malta, għax kieku daw in-nies m'għandhomx għalfejn jagħmlu dawn l-affarijiet. Jiġifieri dik hija huwa sintomu ta' kemm l-infurzar hawn Malta ma jeżistix. Il-liġijiet hemm qegħdin għax aħna din fl-Unjoni Ewropea, irridu irridu hawn. U anke fondi hemm. Eżatt, irridu nsegu ċertu regolamenti għabbażi tal-Unjoni Ewropea, imma l-infurzar ma jeżistix. Ġifieri dik hija l-ikbar problema aktar mill-liġijiet, però iva, naqbel li għandu jkun hawn iktar multi ħorox. Mela, x'inhu fl-opinjoni tiegħek ir-rwol ta' kunsill lokali u tal-membri li ovvjament ikunu jagħmlu parti minnu? Mela, il-kunsilli lokali dej ġew ikkonċepiti, all right, biex inti għandek nies tal-post li jafu x'qed jiġri fil-post, li jafu n-nies tal-post, all right, li qegħdin hemmhekk joqogħdu fil-post biex jaraw il-problemi u l-issues li qed joqtu ċ-ċittadini ta' kuljum u biex eżatt kif ikun hemm issue, all right, jien naf ehm, ħmieġ żejjed fit-toroq, jew bankina tiġi zdingata, jew eh, jien naf ehm, il-bandli mhumiex qegħdin jiġu mantenuti sew u eh, saru għal periklu għat-tfal. Daw in-nies peress li joqogħdu hemm u li għandu ovvjament li jekk inti toqgħod hemm normalment, jekk inti toqgħod hemm għalmenu jien nifhimha li għalbek għandek għalbek il-lokalità. Nkella x'inhu l-punt teqpa toqgħod hemmhekk. Daw jieħdu azzjoni immedjata għax jiena jekk noqgħod fir-raħal tiegħi ma rridux maħmuġ, ma rridux il-bankini kollha zdingati, ma rridx li jekk ikolli tfal u nħodhom il-playground, all right, imur jiġrinaqa jaqal wiċċu jkisser snienu, ġifiri dik hija l-idea tal-Kunsill Lokali biex in-nies tal-postess jaraw xem bżonn isir għat-tajjeb taċ-ċittadini tal-post tal-lokalità.
Mela, x'inhuma l-problemi li qegħdin jolqtu lil melliħin bħalissa. Kull raħal ovvjament għandu l-problemi tiegħu.
Ara, nista' nsemmi dak li diġa semmejt. Għanna problema kbira li ma mhux qed ikonna biżżejjed tindif. Issa dan l-aħħar melli ħarajtana iktar nadifa mis-soltu, sewwa. Issa tiġix tgħidli forsi jiena mort ehm, tgħidli pereżempju għal mod tal-kelma jiena mort il-pjazza tar-raħal jew jiena mort l-adira u rajt kullum kien nadif xummima jiena qed ngħidlek fuq it-toroq fuq it-toroq rajt ta' fejn joqogħdu n-nies li ma jgħaddux minnhom it-turisti. Alright? Il-ħmieġ li tara, alright, il-ħmieġ li tara xi kultant huwa xi ħaġa tal-mistħija. Jiena darba, alright, ħriġt barra mill-bib, issa tgħidli tgħidli forsi jumej qabel kien hemm ir-riħ, alright, kien hemm ir-riħ. Imma għandi għalfejn niġbor Alright, tant kien hemm ħmieġ li tqażżist. Noħroġ bil-pala u bl-ixkupa u niġbor borża sħiħa ta' sewda ta' mimlija żibel. mill-affarijiet li da, dik hija waħda, ixxi waħda. U hija it-tortu apparti ħafna affarijiet li m'hemmx bins biżejjed. Jiena kieku nagħmel bins mod regolari l-bins u ma very few and far between il-melliħa biex tara bin tittamelek. Tamelek. Alright? Mara tu. Ġifiri, dajdu kifini. Eh, għandek problema oħra zdingar. Zdingar, per eżempju, jinnaf bankini zdingati, l-anzjani jridu joqogħdu attenti eh, eh, fejn jimxu, jew trid tinżel fit-triq biex timxi għax il-bankina tant zdingata li alright eh, mhix komda biex timxiha, jew anka sempliċiment ġili tara xi ħadd jagħmel jogging, Inti qatrajt xi ħadd jagħmel jogging fuq il-bankini? Le, kulħadd fi triqhom.
Kulħadd. Bil-periklu taqla daqqa ta' karot. Kulħadd fi triq jagħmel jogging. All right, ġifiri, da mux il-melli ħabis. Le, le, kollu kien. All right, ġifiri, granted.
Eh, jew nkella ħagħuħra, eh, il-wires, kull wires. Ija, ma naħsbux li daw il-wires kolla jiġru minn naħa l-oħra ta' triq. Ikerħu, jina, onestament, insifer ħafna. Ġili anka f'pajizi li nqisuhom ħafna perjuri minna, ma tarax daw l-affarijiet. All right, April li għadda jiena ħanejdlek ħanejdlek kemm aħna lura f'ċerti aspetti. April li għadda jiena mort l-Uzbekistan. Issa jekk tgħid l-Uzbekistan fejn hu l-ħafna nies. All right, ma jafux fejn hu, jew jgħidulek dak pajjiż terrorista. Jew jgħidulek dak eh, eh, minn kollox jgħidulek. F'dan l-imbirek pajjiż jiena l-affarijiet li rajt, all right, per eżempju, inti qatt rajt ximkien anka fl-Ewropa tnejdlek ta' recycling bins, tliet bins ħdejn xulxin kull 50 metru f'postijiet turistiċi u anke lil hinn minn postijiet turistiċi bil-bins tar-recycling ta' ma tarax karta waħda li hi waħda fit-triq u lanqas fil-bankina. Ma tarax wajer għaddej min-naħa l-oħra tat-triq, kollox għaddej minn taħt l-art. Issa da l-Uzbekistan qed nitkellmu li huwa pajjiż li nqisuh li qed jiżviluppa, ħafna nies lanqas jafu jpoġġuh fuq mappa. U Malta din fl-Unjoni Ewropea, Alla jbierek dan qisu xi ħaġa normalissima. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet. Ħaġa oħra li għandna nuqqas minnu l-Mellieħa huwa il-famuż contract manager. Mela x'inhu huwa contract manager għal min ma jafu, ma jaf x'inhu. Contracts manager huwa impjegat. Alright, f'dan il-każ ħan nitkellem fuq il-Kunsill Lokali. Huwa persuna li jiġi impjegat mill-Kunsill Lokali biex il-kontratti li ħallas għalihom il-Kunsill jinnaf per eżempju tindif, manteniment tal-bankini, manteniment tat-toroq, manteniment tal-playgrounds, All right? U l-Kunsill Lokali qed joħroġ il-flus biex 'il da itih kuntratt biex dan matul is-sena jirranġhom u jara li dawn l-affarijiet isiru. All right? Mela dal-contracts manager xogħlu hu li jiġri wara dal-kuntrattur u jara li qed jagħmel xogħlu sew, qed jagħmlu fil-ħin, all right? U fejn mhux qed jagħmlu sew, ħa jiġbidlu naqa' widnih, jiġbidlu l-attenzjoni. Sewwa? Dan suppost bil-liġi. Il-mellieħa, contract manager, m'għandniex. U qatt ma sar xejn biex dan il-contract manager minn mindu telaq, għax qabel kenna, alright? Imma minn mindu telaq dal-contract manager, qatt ma ħarġet il-kol biex jerġa' alright ikonna ieħor. U il-konsegwenza ta' dan tarax, għax ix-xogħlijiet mhux dejjem isiru mill-aħjar. Issa, ma rridx ninftiehem ħażin, minix qed ngħid li l-kuntratturi kollha qed jagħmlu xogħol ħażin biex ma ninftiehemx ħażin, all right? Biex nagħmluhom ċari l-affarijiet, imma mhux il-kuntratturi kollha li qed jagħmlu x-xogħlijiet għal fejn qed jitħallsu mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa qed jagħmlu xogħolhom sew. All right? Jiġifieri dik hija ħaġa oħra. Ħaġa oħra li għandna bżonn ħafna l-mellieħa kienet deċiżjoni żbaljatissima min-naħa tal-gvern, all right, min issa nsemmi ismijiet il-persuna responsabbli għad deċiżjoni dak jaraħu, all right, li l-lassa tal-mellieħa ngħalqet. Mela aħna din, all right, raħal ta' 8000 ruħ, għandna 800 ruħ oħra l-manikata. parti il-popolazzjoni li tiżdied fis-sajf, fis-sajf, fl-armir, għarrajt, il-lukandi, eccetera, eccetera. Il-lassa nalqet. Mela għanna tgħid li għandi l-community police. All right, il-community police għandek limitat magħhom sewwa għandek jaħdmu sa ċerta ħin, fil-għaxija ma ssibhomx tista' ddum iċ-ċempel kemm iċ-ċempel. Għax da jmur id-dar jgħid fil-mobile daqshekk. Mhux hekk le, jgħaddu l-ħin tiegħu. Dak huwa x-xogħol tiegħu, ġifieri dak huwa ħinu. Min ix blebda mod min qed nikkritika tal-community police li jagħmlu xogħol tajjeb ħafna l-melliħa. Imma, hekk kif jiġi fil-għaxija, jiena pereżempju għandi l-ġirien ma' ġembi barranin. All right, mela daw, fil-għaxija, sal-erbgħa ta' filgħodu għaddejjin bi storbju bil-mużika għolja, ipejpu l-ħaxixa fuq it-terrazzin u d-duħħan kollu jinżel għal għandi, jixgħelu l-barbecues ġieli ma m'għandhomx barbecue tal-gass jixgħelu bil-kartun u ġieli anke bl-injam u ġieli idaħħnu kull m'hemm. Jiena irrid inċempel lill-għassa ta' San Pawl il-Baħar. Sewwa? Issa, l-għidli naqa' inti, l-San Pawl il-Baħar All right? Li qiegħda l-qawra l-għassa. Li hemm problema ħafna kbar. Mela għandek il din imbirka għassa, dawn in-naqa' pulizija li hemm, ma nafx kemm hemm pulizija bl-eżatt, minn xi wieħed li noqgħod immur. Kemm hija huma biżejjed. Imma ja ngħidu jkun hemm għaxar pulizija flaxija hemmhekk, li naħseb huma ħafna, naħseb ikun hemm inqas. Imma ejja ngħidu li hemm għaxra. Mela daw iridu jlaħqu mal-calls kollha tal-qawra. Bur marrat. San Pawl, Buġibba, il-Wardija, ix-Xemxija, biex ma ngħidlekx fis-sajf imbagħad. All right? U jridu jlaħqu wkoll mal-Mellieħa, mal-Manikata, all right? U ma Salmun, Armir. Ma Salmun u l-postijiet l-oħra u l-Armir. Għidli kif jista' jkun da. Il-call tiegħi fuq persuna li qiegħda ddejjaqni fl-erbgħa ta' filgħodu għandi sagrosant id-diritt naħseb u raġun li ngerger jekk xi ħadd fl-erbgħa ta' filgħodu qed jagħmel l-istorbju u jien l-għada rrid inqum għax-xogħol sewwa. All right? Din it-telefonata tiegħi xi prijorità ħa tieħu mal-pulizija meta pereżempju jkollhom każ ta' ġlied jew każ ta' serqa jew każijiet iktar gravi, alright, f'lokalitajiet oħra. Għidli xi prijorità ħa tieħu. Ovvjament, jew jispiċċaw jiġu tard meta dawn ikunu laħqu tant xorbu li raqdu, alright, u jkun għadda kollox, ok, jew ma jiġu xejn. Alright? Ġifieri din hija s-sitwazzjoni. Każ ieħor, xi ħaġa oħra li għandna bżonn hija li ikonna berġa miftuħa għal pubbliku kollu. Alright, aħna għanna ehm, ċentru għall-anzjani, alright, hemm klinik imma din mhijiex miftuħa għal pubbliku kollu, hemm bżonn li jkun hemm dil klinik minn kollu miftuħa u jekk jista' jkun anka ambulanza. Għala, Mela, llum il-ġurnata nafu it-traffiku kif inhu. Mela jekk inti għandek, alright, jekk inti għandek kas eh, eh, ta' emerġenza. Jien naf bniedem għalla ħars għaddu ħart ettek. Hija possibbli. Sekondi kunu. Kull sekonda hija kruċjali. Sekonda tista' tagħmel differenza jekk dal-bniedem jiqpax ħaj. Jew jiqpax paralizzat jew imux. All right? Jiġifieri għalfejn m'għandux ikun hemm ambulanza bil-paramedics 24 siegħa kuljum ħalli jekk ikun hemm dal-każ, każ hekk, mill-ewwel ikunu hemm fil-pront. Minflok irrid noqgħod nistenna l-ambulanza ġejja mill-isptar teħel wara t-traffiku, all right? U sakemm tasal dan il-bniedem laħaq imut. Ġifieri dik hija problem oħra. Problem oħra li għandna l-Mellieħa hija t-toroq magħluqin. Sewwa? Mela ġej is-sajf. Saret deċiżjoni milux li t-triq tal-miżieb li ilha magħluqa ma nafx kemm, all right? Tibqa' magħluqa sa Ottubru. Mela tajjeb. Waħda mill-iktar lokalitajiet, all right, waħda mill-iktar lokalitajiet importanti għat-turiżmu. Ħa nagħlqu t-triq, ħa nżommu t-triq magħluqa tal-miżieb minflok xammarna l-kmiem biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex nirranġaw din it-triq qabel all right, qabel ma jiġi l-influss tat-turisti, ħa nħalluha s'Ottubru. Dan x'ippjanar hu? All right? Issa m'iniex qed ngħid li hija tort tal-Kunsill, hija tort tal-entitajiet tal-Gvern li huma responsabbli ta' dan ix-xogħol. Imma dik hija problema inti tagħmel sens li raħal bħal Mellieħa l-unika triq vera prinċipali li għandu hija triq li tgħaddi, all right, mix-Xemxija. Okay? Li hija bottleneck għax tant hemm traffic lights, minix qed ngħid li traffic lights huma ħżiena.
Imma tant hemm traffic lights li din saret bottleneck din l-imbirka triq, apparti li ma tistax taqla għax hija one lane on each side.
Mela aħna spiċċajna. It-triq tax-xemxija hija bottleneck. It-triq tal-miżjib magħluqa. U qed jgħaddu ħafna nies mill-Manikata. Mela l-Manikata ma nafx jekk tafx, taf kemm hemm nies karozzi jgħaddu kuljum mill-Manikata bħalissa minħabba dis-sitwazzjoni, tini ċifra. Maġina elf jgħaddu jien naħsu. 18,000 karozza.
18,000 karozza kuljum jgħaddu mill-Manikata. Issa għidli għandhomx raġun. In-nies tal-Manikata huma mxebbgħin sal-ponta ta' mneħerhom. Ma jridux jafu bil-Kunsill. All right? Għala? Għax dawn in-nies qed iħossuhom abbandunati. Lanqas biss daw għandhom zuntier, all right? Lanqas għandhom biss zuntier quddiem il-Knisja fejn jistgħu jagħmlu attività, all right? Ma nafx jekk għandkomx amment kif inhu quddiem il-Knisja tal-Manikata. All right? Il-Knisja tal-Manikata illum il-ġurnata quddiemha qatt ma kien hemm zuntier, imma llum il-ġurnata saret pratikament tista' tgħid triq arterjali. Daw qegħdin f'sitwazzjoni ridikola u perikoluża ħafna fejn jekk ikun hemm, all right, tieġ jew ikun hemm funeral, il-karozza, all right, trid tieqaf quddiem il-Knisja tal-Manikata. Bil-karozzi wara jpappqu. għax it-triq hija dejqa. All right? Il l-arusa jew trid taġġel, laqas għandha ċans tieħu ritratt sakemm deda. Jew il-mejjet, all right, jew il-mejjet qiegħed idaħluh fil-karozza bl-eżiż tiegħu jikbu warah u tisma' xi galantom minn wara jibda jidaj u joffendihom għax qed idin żommuh fit-traffiku. Dik hija s-sitwazzjoni li qegħdin il-manikata fiha U għandhom raġun ikunu rrabjati. Mela dik hemmhekk mhux suppost it-triq għandha tkun imħafra, all right? Issa jien m'iniex qed ngħid li din hija xogħol li jista' jagħmlu l-Kunsill. Il-Kunsill dak ix-xogħol ma jistax jagħmlu. Dak il-Gvern Ċentrali jrid jagħmilha, all right? Imma u dak huwa r-rwol tagħna li aħna nagħmlu pressure fuq il-Gvern biex dan ix-xogħlijiet isiru. Hemmhekk m'għandux ikun hemm it-triq għaddejja minn taħt l-art, all right? u l-pjazza fuq it-triq għaddejja biex daw in-nies jistgħu jagħmlu daw l- daw- daw l-avveniment Meta jmut b'mod sigur. l-ex speċjalment.
Alright. u Xi ħaġa. M'għandux ikun hemm, pereżempju, bypass li tgħaddi u tevita l-manikata kollha minflok jgħaddu 18,000 karozza kuljum. Għandu jkun hemm naħseb jiena issa minn fejn se tgħaddi u x'naf jien jiena għandi l-opinjoni tiegħi minn issa nsemmi għal fej għala għax dan ma dan ma nistax nidħol fih jiena dan il-Gvern ċentrali jrid jagħmel l-istudji u jara minn fejn se tgħaddi. Jiena għandi l-opinjoni tiegħi minn fejn trid minn fejn kieku l-aħjar li tgħaddi imma ħanżomm għalija lissa għax din mija mhix xi ħaġa li jiena għad xi darba nista' neħu deċiżjoni dwarha bħala jekk xi darba nkun konsillier. Ġifieri dawk naħseb huma eh skużani, kont se ninsa l-aħħar waħda. L-aħħar issue importanti ħafna hemm ħafna issues imma jekk neqpa' sejjer, eh. neqpaw sada, all right? Hija id-drenaġġ. Mela aħna x'għamilna? U dan biex niċċaraħ, Malta kollha. Imma jiena ħa nitkellem fuq il-Mellieħa. Mela aħna għandna l-impjant taċ-ċumnija tat-tisfija tad-dranaġġ li kien impjant state of the art, għadu state of the art, imma il-problema hija sempliċi. Aħna tajna il-permessi jisom pastizzi, all right? Kullum kien bini tiela l-emmula. Waqqaw darun tal-għaxar flettijiet. Mela, nwaqqaw dar intellgħu għaxar flettijiet. Ikun hemm barriera u ntellgħu 200 unit. All right? Dan id-dranaġġ, dan id-dranaġġ, dan l-imbierek dranaġġ, okay? il-volum tant huwa kbir li l-impjant taċ-ċumnija m'għadux ilaħħaq miegħu. U bil-konsegwenza li biex l-inġiniera, all right, ma jagħmlux ħsara l-equipment, All right? Qegħdin itelqu barra parti sostanzjali mid-dranaġġ għal ġo ċumnija għal ġo l-baħar. All right? Issa hemmhekk dak dak dak id-dranaġġ ta' femur Golden Sands. All right? Golden Sands imur dak bil-kurrenti bil-longshore currents. Jiġifieri Literalment, edin nomu Fil-ħmiċ taħna stess. Fil-fat diġa kien għaw kazijiet ta' E. coli. Ah, mux hekk, eh, mux ovvjament, eh, eh, id-dranaċ huwa sors għawi ta' E. coli li jista' jaqabdek infection seri. Ok? U dik hija nuqqas ta' pjanar kbir. Alright? Noħorġu l-permessi bla doċ, u ma narawx li l-infrastruttura li għandha tiflaħ għal dak il-piż. Għal kollox hu toroq, dawl. Jekk inti għandek, jekk inti għandek intenzjoni tagħti permessi, all right, trid tara li qabel ma tagħti dawk il-permessi, l-infrastruttura trid tapgrejdja. Mhux l-ewwel noħroġ il-permessi u mbagħad naraw wara. Dawn x'affarijiet huma? Jiġifieri dawk huma naħseb l-issues prinċipali li qed jolqtu l-mellieħa. U nieqaf hawnhekk hemm issues oħrajn pereżempju l-aħħar waħda. Irridu iktar nixprunaw iktar fondi mill-Unjoni Ewropea. Pereżempju, ħa neħodlok l-aħħar ħames minuti għax naf li ġebbet imma ħafna problemi l-mellieħa sewwa. Mela, milux rajt post minn kunsill lokali f'Għawdex fej is-sindku qal u nifraħlu, nsejt liema lokalità hi, min issa nsemmi ħalli jekk ma tkunx hi ma jieħux għalih is-sindku, lokalità fin-Nadur, dan f'Għawdex skużawni, dan ġabar, xpruna fondi mill-Unjoni Ewropea għal ammont ta' ġiex miljuni u nofs. li tista' tagħmel ħafna f'raħal Malti. U da huwa raħal ħafna iktar iżgħar mill-Mellieħa. Il-Mellieħa mhux talli ma xprunajniex il-fondi u di ħafna nies ma jafuhiex. Mhux talli ma xprunajniex il-fondi mill-Unjoni Ewropea. Talli ngħidlek iktar. Talli fil-bank accounts tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa taf kemm hemm flus? Ġiex miljun euro. Ġiex miljun euro li ma ntużawx Ġiex miljun euro li bjom stajna nsolvu ħafna minn daw il-problemi li semmejt jiena. Alright? Jiġifieri di jekk mhix inkompetenza grassa xtejdila. Alright? Daw il-ġilġ miljuni ma ġewx adoperati, apparti li ma applikajniex għal fondi li stajna bihom nirranġaw lemmu nirranġaw law, nejnu l-dik l-organizzazzjoni jew l-oħra, għanna ħafna NGOs, il-melli ħawa wieħed mill-iktar irħula f'Malta li għandu NGOs. All right? ċerti NGOs, NGOs jiġu mejuna, oħrajn jiġu moti għal-ġemp. Alright, ċerti NGOs nejnuhom, tajjeb, ċerti NGOs namlu l-om ibsaten fil-roti. Alright, aħna il-tqajna ma ħafna mill-NGOs tal-melliħa. ċerti NGOs huma kuntenti bl-affarijiet kif sejrin u tajjeb hekk biex ma ninftihemx ħażin. Imma mbagħad mhux ikun hemm ċerti NGOs jgħidulna litteralment ikollhom il-bsaten fir-roti mingħand il-Kunsill. Din hija inaċċettabbli.
Mela, f'kull lokalità dejjem ikun hemm naqra eh, ideat konfliġġenti bejn in-nies. Issa eżempju ixxu li Il-Mellieħ ovvjament teżisti, teżisti l-belt, teżisti Tas-Sliema l-gżira fejn ikun hemm ħafna turisti basically. In-nies tal-lokal jibdew igergru għax donnu ċertu restoranti jew da jaqbdu jieħdu l-bankina kollha u n-nies qas ikollhom minn fejn jgħaddu u hemm min jagħlqulu l-bieb tad-dar. U vodri hekk alla ħares qatt bħalma ġara l-belt ftit ilu abbulanza trid tgħaddi, rajna sitwazzjoni tal-biki biex ma ngħidu li xtaddaħq fejn din l-ambulanza trid tgħaddi u n-nies qed iċaqalqu s-siġġijiet u l-imwejjed biex tgħaddi l-ambulanza. Kien hemm każ tal-purċissjoni wkoll. Żgur, foldi daw qed tixi xi ħaġa b'mod regolari. E, kif taħseb dil-problema tista' tiġi indirizzata? Għax di fil-vera jekk irridu faċli tissolva, imma donnu ħadd ma jisu għandu l-kuraġġ li jittek il-jaħħa. Mela,
hija problema naħseb komplessa, saret issue nazzjonali.

minn nuqqas ta' infurzar. Number two ġi iktar naħseb importanti minn nuqqas ta' infurzar mill-assenza ta' master plans. Il-master plans x'inhu? Ma l-master plans hija pjan li jrid joħroġ, alright, il-Gvern Ċentrali biex jissettja l-linji gwida ta' ma xiex għandhom, alright, ma fej għandhom iżommu, alright, daw l-imbirkin stabilimenti. Mela inti għandek ċertu għall-argument tul mill-ħajt ta' fejn għandek l-istabbiliment tiegħek, ċerta tul il-barra, u għandek ċerta ammont ta' wisa li normalment huwa l-wisa tal-istabbiliment. Alright? Ġifieri dawn huma pjani eh, linji gwida li jrid joħroġhom il-Gvern ċentrali u jrid jinfurzhom. Problema oħra hi li u da jista' jagħmilha l-Kunsill, irid ikollna wkoll il-Memos of Understanding. Għala, x'inhuma l-Memo of Understanding? Mela inti il-Gvern ma jistax jaħseb għall-evenjenzi kollha ta' kull lokalità f'Malta, impossibbli, ma tasal qatt. Allura inti mbagħad bħala Kunsill Lokali toħroġ Memo of Understanding fej inti flimkien mal-istakeholders kollha qed nitkellmu l-istedin tal-istabbilimenti, all right, eh, għaqdiet, il-kunsill, eccetera, eccetera, l-istedin tal-ħwienet, fej inti tissetti l-inji gwida għal ċerta każijiet, per eżempju, meta ħajkun hemm il-festa. Se jiġri minn dawn l-imwejjed? Dak dik il-kazin tal-banda jista' jtella' l-planċir bil-imwejjed issa waqt il-festa? Ġifieri daw iridu jiġu, alright, diskussi minn qabel permezz mal-stakeholders kollha u toħloq mimo of understanding fejn inti trid toħroq importanti ħafna bilanċ. Inti la jista' jkollok pjazza vojta mingħajr siġġu wieħed u mingħajr imwejjed kollha. Hemm naf hemm nies li jridu hekk, jiena da għalija mhijiex soluzzjoni raġonevoli. Pjazza mingħajr imwejjed u siġġijiet fuq barra hija pjazza mejta. Mhux se jkun hemm in-nies. Inti wara kollox, kull pajjiż jimxi fuq l-ekonomija. All right, l-ekonomija ħaġġib id-dħul mit-taxxi u dawn huma l-istess flus li ħanużaw biex insebħu l-għamil. Ġifieri inti ma tistax tgħid jiena marrit ebda siġġu u ebda mejda fuq il-pjazza biex kemm hemm. Dik ma nistax naqbel magħha qatt. Imma laqqas għandu jkun hemm sitwazzjoni, all right, fej ikun hemm xi ħadd u jibla il-post kollu. Irrid ikun hemm linji gwida u kulħadd irid jimxi ma' dawk il-linji gwida, kulħadd irid jimxi mal-permess tiegħu. U jekk xi ħadd ikun hemm xi galantom li jipprova imur oltre, dak irrid ikun hemm l-infurzar biex dan jiġi eh, imbebżu ilu. Għal ma jistax ikun kulħadd jagħmel li jrid. Sfortunatament f'dal-pajjiż ġejna f'sitwazzjoni fejn l-infurzar tant ingħata priorita baxxa li sirna kulħadd jagħmel li jrid b'mod b'impunità assoluta, kulħadd jagħmel li jrid u l-miskin id-dgħajjef dejjem jitlaħħla fuq rasu. U dan mhux assolutament ġust. Mela, immorru għall-aħħar domanda. Il-Kunsilli Lokali, kif kulħadd jaf, hemm il-limitazzjonijiet tagħhom u issa iktar u iktar li ttaħħdulhom ukoll ċertu affarijiet li setgħu qabel jiddeċiedu. Però meta jkollok eżempju bżonn imbagħad il-Kunsill Lokali jkollu bżonn eżempju xi żvilupp tal-infrastruttura li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Gvern. il-Voldra ma jistax jagħmel għal Konsil. Hemm xi aspett li kieku tixtieq li tiddiskuti l qudiem mal-awtoritajiet konċernat fuq iva, l-affarijiet. Naħseb daw kombinazzjoni tħalt fuqhom l-ewwel. Alright? Għanna bżon, per eżempju, upgrade kbir infrastrutturali għall-impjant ta' ċumnija. biex ikun jista' ilaħħaq mad-domanda ġdida ta' dranaġġ. U probabilment hemm fondi tal-EU daw xi jintużaw ukoll hekk. Mhux hekk?
Għandna bżonn, all right, għandna bżonn naraw se nagħmlu bis-sitwazzjoni tal-manikata, all right, fej jiġi, all right, maħluq spazju pubbliku għan-nies tal-manikata quddiem idealment quddiem il-knisja ħalli daw ikollhom zuntir biex jagħmlu l-avvenimenti tagħhom mod sigur u deċenti u li jixraq lin-nies. Hemm bżonn naħseb li jsir ħsieb sew serju, alright, ħsieb sew serju biex naraw x'nistgħu nagħmlu, skużawni, biex nagħmlu xi forma ta' bypass imħabba n-nies tal-manikata. Għax issa ħajkun hemm in-nies ambjentalisti li ħajaqbżu fuq idwardi. Issa biex ikunu jafu daw in-nies jiena teacher tal-geography u jiena ambjentalist. Imma Fl-ambjent hemm ġiex aspetti, hemm l-aspett naturali u hemm l-aspett uman. Ma nistgħux inqisu l-ambjent separat mill-aspett uman. Jekk aħna nħallu, ejja ngħidu jiena assolutament kontra din il-bypass għax ħa tgħaddi minn ċerta post U ta' naħħex siġar jew. Eżatt, ħadd itneħħa siġra. All right, jiena kontra t-tqaċċit ta' siġar li sar fit-toroq, imma rridu naraw dan ukoll. Jekk ejja narawha mill-lat l-ieħor, jekk jiena ma nagħmilx di triq x'qed jiġri? Qed ikun hemm ħafna traffiku l-manikata. Li kelli qed niklu kollu ħażin, minn hemmhekk, għax kollu pollution. All right, in-nies kollha tiblaw it-ħaħen, all right? in-nies qegħdin ikunu iktar alright irrabjati mis-sitwazzjoni, daw huma aspetti li trid tarhom ukoll. Mela, jekk inti minn tista' tagħmel soluzzjoni biex dit-triq biex daw il-karozzi jgħaddu minn ximkien ieħor, alright, xorta għandek il-problema tal-pollution minħabba traffiku li qed ikun hemm. Alright? Mela, irridu naraw se nagħmlu biex ikun hemm triq alternattiva li tibbajpassja l-Mellieħa u l-karozzi jkunu jistgħu jgħaddu xorta. Irridu wkoll f'ġieħ kemm hemm wara kemm issa kważi sena u nofs it-triq tal-Pwales u tal-Miżjeb tinfetaħ terġa' ħaneqpaw biha magħluqa di. Bir-rispett kollu, in-nies qed jindunaw anke l-bħaħen qed jibdew jindunaw. Mela, l-ewwel nagħmlu t-triq, ħajja nisemmu t-triq tal-imġar, m'għandix taqsam mal-lokalità tal-Mellieħa. Kemm il-darba nqalet it-triq tal-imġar. Qabe lej żminijiet il-COVID. L-ewwel saret it-triq tal-imġar. ċoja, għalawa kienet pjuttost tajba u reġaw għamlu, orraj, taw upgrade. Umbat ma nafx kienu nesew,

Di mhix ovvja li qed issir apposta? Le, ovvjament, u I mean, Għalfejn qed tkun issir?
baħnana s-sabiħ. Għalfejn qed issir? Mhux biex xi ħadd jagħmel iktar flus ħalli xi ħadd jagħti rigal 'l xi ħaddieħor u minn issa nsemmi ismijiet? Hemm għalfejn nkunu da, u di tidħol il-mistoqsija tiegħek ta' qabel. L-edukazzjoni fejn tiġi? L-edukazzjoni hemm tiġi biex inti taħseb b'mod kritiku, all right, u mhux temmen, all right, li Alla jbierek u wara li qalgħu triq, l-ewwel nesew id-dranaġġ, u mbagħad jesew jgħaddu l-ilma, u mbagħad nesew jgħaddu id-dawl, u mbagħad nesew jagħmlu l-isprallijiet. Come on, ta! Bele, Ħanibqgħu sejrin hekk b'dawn l-affarijiet. Jiġifieri dawn huma koll affarijiet li rrid li rridu naħdmu mal-Gvern ċentrali. Issa jiena I am all out for naħdem b'kooperazzjoni, imma fejn jkun ikun hemm bżonn jekk ma narax kooperazzjoni, jiena ħa nipprova nagħmel pressjoni. Idealment nikkooperaw, All right, għall-grazzja t'Alla, għandna numru sabiħ ta' Membri Parlamentari u anke Ministri mill-Mellieħa. Jiġifieri nippretendi li nimxu fuq ir-rubini, all right, fuq dawn l-affarijiet, mhux nara tkaxkir ta' saqajh f'ġieħ kemm hemm. Ara, ġifiri, dawk huma naħseb l-affarijiet l-iktar importanti ehm, li għanna naħdmu fuqhom fl-imkien jitfit mal-Gvern Ċentrali jekk għallaj. Mela, Matthew, nirringrazzjak ta' din l-intervista x'qajjem punti eh, interessanti ħafna u nawguralek ovvjament. Grazzi ħafna. Eh, għal din l-elezzjoni, forsi tixtieq tgħaddi l-aħħar kumment it-telespettaturi għal fejn għandhom jivvutawlek fl-aħħar mill-aħħar. Mela, eh, jiena bniedem pjuttost kif naħseb indunajtu skjett, ma tantx għandi kantunieri, ngħid l-affarijiet kif huma, inħobb is-sewwa, l-affarijiet li mhumiex sewwa jien kontrihom, jiġu minn fejn jiġu. Alright? Jiena dej nixtieq li kolli lokalità aħjar, lest li nxammar il-kmiem għaliha, minix wieħed li ħanoqgħod ingerger nistenna l-bajtra taqa' f'ħalqi. U għalhekk dħalt għall-Kunsill, jiena dħalt il-Kunsill biex nara li daw il-problemi kollha li semmejt, alright, immitti issa jina minn ixxi Superman, rajt minn issa minn issa nagħmel mirakli imma ħan nagħmel mill-almu tiegħi mill-aħjar possibbli flimkien mal-kollegi tiegħi PN u Laburisti li ehm, nibdew naħdmu sew fuq daw il-problemi biex insibu soluzzjoni għalihom. Grazzi. Grazzi lilek, nirringrazzjaw lit-telespettaturi tal-li kienu magħna nħeġġiġhom biex ikunu magħna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.